Chibai vek u le, vawiinah hianin zirlai thar kan inhau leh dawn a, kan zirlai inhau tur chu Don't Die Graham tih hi ni. He thawnthu ziaktu chu Chris Pritchard a ni a, a hmasain he thawnthuaa character pawimawh te hi kan lo enhau leh dawn a ni. Pakhatnaah chuan Pita Lin Mani nia, kum sawm pahnih mi chauh a ni. Tichuanin changtu dang leh chu Hilton Graham a, kum sawmhnih pathum mi a ni a, tin, Peter Linman-i nu leh pa, Robert-a leh Wendy-i an awm leh a, tin, character pawimawh tak dang pakhat chu Ole a ni a, he Ole, he Ole hi Peter Linman-i leh Graham-a nen hian nasa takin an intirek a ni. Tin, character tawp ber atan chuanin June Eleven-i leh a unaupa Henry a ni a. June Eleven-i hi Graham-a nupui hual a ni. A hmasain, Peter Lindman-i hi eng ang mi nge a ni tih kan lo en hmasa phawt ang a. Ani hi hmeichhe naupang huaisen tak leh tumruh tak mai a ni a, Kum naupang te kum sawm pahnih mi lek niin awle in ka tiang a nasa taka a thianpa Graham a a beih hnu pawha huai sen taka han bei let a ran tanpui chang chang tu a ni a tin he thawnthu a thil thleng a thlen lai hianin Peter Linman hi Darwin khua a boarding school hostel a awm a ni a amah erawh chu Heti hun lai tak, he thawnthu a thlen hun lai tak hianin an hostel atang an khuaah chawlh hmanga a haw lai a ni. Tunah chuanin Hilton Graham-a chanchin hi han en ve ta ila, kum sawmhnih pathum mi a ni a. Pitalini nu leh pa Robert-a leh Wendy-te an chhungkaw thian tha tak mai a ni. A nupui hual, June eleven-i hianin He thawnthu tawp lamah hianin ngaihtuah takin a rawn zawng a ni. Graham-a hi kha aw leh khan nasa takin a hliam a, a ban te, a mal te a sehsak a. Amaherawh chu Graham-a hi a tawp thlengin a theih hma tawpin a chang a, a inpe duh miah lo a ni. He thawnthu kan sawi rual a, kan sawi hmaih theih miah loh tur chu awle kha a ni a, kha awle kha meter li dawn lai mai feet sawm pathum chuang zet a sei a ni a, he awle hi dum leh chirh hmuna awm chi awle a ni a. A tirah chuanin Graham-a ban kha a han seh phawt a, tichuan a mal a ti seh sak leh a. Graham-a chu nasa tak maiin tuiah chuan hnuh luh tumin a sawi ta vak vak mai a ni. Amaherawh chu Pita Lane-in nasa taka a puihna avangin Oleka-a chang chuanin Graham-a Mal chu an pawt chhuak thei ta hram a, amah erawh chu chu awle chuan nasa takin a hliam a, Graham-a pawh chu thi chhawngah awmin thisen tam tak a hlauh a ni. Tunah chuanin a bu chhung hi tlemin han bih chiang leh deuh ta ila, Peter Lee-ni leh Graham-a chu Peter Lee-ni nu leh pate awm loh hlanin sa pel turin Palm Springs lam an kal a, tichuan lawngah chuangin Swamp-ah chuan an kal ta a. Swam kan tih hianin Mizo tawng hian hemi thumal tak hi kan neih awm ka hre chiah lo a, amaherawh chu a lo awm ta a nih chuan in comment lamah te khan in rawn sawi ang a. Tin, Swam chu mi tam tak tan chuan hriatthiam a lo har deuh hlek mai thei a, dil ang deuh si, mahse chirhmun ni deuh si kan tih ang hi a ni ta a. A thlalak hi ka rawn dah tel a, In lo en ang a, tin swamp hi crocodile aw leh chi hrang hrang leh nungcha chi hrang hrang hian nuam an ti em em thin a, a bik takin aw leh te hi swamp kan tih ah hian an tam hle a ni. Tichuanin Graham-a chuanin silai chu a han keng ve ngei ta bawk a. Chutia lawng an chuan reng lai chuan tlai dar nga leh chan ve ve la lo rik chuanin an lawng chu khup chen vela thuk tuiah hianin a tang ta tlat mai a. A thuk loh em avang chuanin han siam that mai an tum a, an pahnih chuanin lawng atang chuan an chhuk thla a, amah erawh chu chutah chuanin chhiatna chi chinreng chu lo inṭan ta a, Graham-a chu awle chuan a rawn bei ta chiam mai a ni. An han chang viau a, tichuanin chu Ollie chuanin Graham-a chu a bana a sehna chu a han thlah ve ta mai a, amah erawh chu an lungngaihna chu a la tawp ta lo a. Chu Ollie chuanin a hma aia nghet tak mai khanin Graham-a mal ah chuan a han seh leh ta sauh sauh mai a. Grahama leh Pitalini chu an mang ang hle a, tichuanin Grahama chuan Pitalini puihna chu a han dil a, amaherawh chu hmeichhe naupang kum sawm pahnih mi chauh chu hlau takin a khur a, a khawng ta vek mai a ni. Amaherawh chu a inngaihtuah vat a, tichuanin. Pitalini chuanin rang tak mai chuanin tuiah chuan lut ve in Grahama chu a theih patawp a nain a han pawt thin a, amaherawh chu chu awle meter li dawn lai mai a sei chu a chak em a, hmeichhe naupang kum sawm pahnih miin a a hneh rual loh a pawh hneh rual loh a ni si ni. Chu Oli chuanin Grahama mal chu nghet takin a pawh mai bakah nasa takin a lo chang ve bawk si nen, Pitalini hmeichhe naupang kum sawm pahnih mi chauh chu a pawt lut ta tial tial mai a nih chu. Tichuanin Pitalini chu a kawng chen lai mai tui a dai phah ta a. Hmang ang tak an awm lai chuan chu Awle chuan nasa tak mai chuan Graham a seh chung chuan a inlet ta chiam chiam mai a. Tichuanin a han inrawl vel naah chuanin Pitalini leh Grahama pawh chu tuithuk lamah chuan a pawt leh ta sauh sauh a. Amah erawh chu rei fe an han chan hnu chuanin chu Awle chuanin Grahama na taka a sehna pawh kha a lo thlah ve ta deuh deuh a. Amah erawh chu a sehna kha a la thlah fum fe duh hauh lo mai. Tichuanin Pi Ta Lin-i chuan a theih pa tawp a, a pawh hnu chuan Graham-a chu a pawt thei ta hram a. Tichuanin an pahnih chuanin khawmual lam pan chuan an in kai chhuak ve ta hnak hnak mai a. Amah erawh chu kha aw leh bawk khanin rawn um zui lehin Graham-a mawng tamah tak chuan a seh a, a kekawrte pawh thler vek khawpin a mawng chu a seh thi ta hnuang mai a ni. Pitalini chuan Grahama chu hmun him tura a ngaiha chuan hruaiin. Chu lui chirh dum hmun atanga meter sawmnga emaw vela hla ah chuan Grahama chu thingah a lawnpui a, tichuan ani chu kilometer hnih lai mai chu tlansawn in Pitalini chu an truck an park-na ah chuan a va kal a, chu truck chu khalh let leh in Graham-a bul chu a va thleng a, Graham-a chu truck ah chuan a hlang kai a, chu thil a thlen lai chuan in Graham-a chuan nasa tak in thisen a hlauh tawh a, tlai dar ruk leh minute nga a nih chuan in Channel Point lam pan in an tlan ta a, Graham-a chu chutah chuan ni ka hre lo in a awm tawh a ni. Mitali ni chu a hlau hle mai a, Grahama te chu a han sawi vel thin a, tichuanin thi lo tur te chuan a ngen a, min pui hram hram tur chuan a ngen thin a ni. Tichuan Pitali ni te in chu an thleng a, an in chu lo ruak vek mai a, Grahama chuanin. Pita Lini te radio hmang chuanin Welchi Homestead chu a va bet pawp ta a, chu chu kilometre sawm sarih laia hla a ni. Tichuan chuta cheng te chu a nupui hual June eleven i be tur leh lo chang turin a hrilh ta a. Pita Lini chuan chutih lai chuanin pan damdawi leh hliam Tuara a pun lo danna tur damdawi ang kha rang tak mai chuan a la a, tichuan puan them a la ta bawk a. Hliam pun damdawi chu Graham-a hliamah chuan a han phul a. Chuanin a pawnchhia Ken chuanin Graham-a hliam chu a han tuam leh ta a, tichuan an pahnih chuan truck-ah chuan chuangin Pita Lee-ni chuan Darwin khua lampang pan chuanin truck chu a khalh ta a. An tlan mek lai chuanin kawngah chuanin Pita Lee-ni chuan Graham-a nupui hual June eleven-i leh a unaupa Henry-a chu a hmu a, tichuanin chu mite pahnih chu motor-ah chuan chuangin a rang thei ang berin Darwin khualam chu an pan ta a. Darwin khua a an thlen chuan Graham-a chu damdawi inah an hruai a, chutah chuanin thisen CC sang khat zanga an lo pe a, chu chu litre khat leh chanve bawr vel a ni. Tichuanin rang tak maiin sakawr ek hrik te, antibiotic injection tein an lo injection ta a. Graham a hliam chu a nat em avang chuanin na chhawkna pawhin an lo chiu leh ta a. Tichuanin, Graham-a chu an han en dik vel chuanin a bana hmun hniah a ruh a lo tliak a. Tichuanin a malpuiah chuanin centimetre sawmhnih pali vel a sei lai mai hi hliam lian tak a lo awm bawk a. Tichuanin a hliamte chu an han enkawl a. Graham-a chu kar hnih lai mai damdawi inah chuan a awm phah ta a ni. Graham-a chuanin hmeichhe naupang kum sawm pahnih mi lekin a huai sen tak a chutianga a chan chhuak ta mai chu a lawm em em a hmak a ti bawk a. Pitalini chu a chhuang hle a ni. Tichuanin Graham-a chu damdawi in atanga a chhuah hnu chuanin chu Oleina a beihna hmunah chuan vawikhat a kal leh ta a. Chu lawnga a chuan lai chuanin Ole chu a mitin a hmu hauh lo a, amah erawh chu Tu emaw, emaw, eng emaw in a lo thlir reng ang hianin a in ngai ta tlat a ni. Ka video te min lo en sak avangin ka lawm em em a, chuanin he video hi tha i ti nih chuanin i lo like anga i lo comment dawn nia aw.